Ɛna osikani no, ɔno deɛ ɔnyaa ne ho, ɔdidi ɛkɔba, kyerɛ sɛ nnompe a ɛde gu fam no, ɛno na ohiani no ɛsɛ sɛ didi. Nanso na ohiani no, na ɔreyɛ ne kra no ho adwuma. Mmerɛ bi osikani no wuiɛ, na ohiani no nso wuiɛ. Na Bible ma yɛte aseɛ sɛ, osikani no, ɛnam sɛ wammɔ abrabɔ yie, wanyɛ ne kra no ho adwuma nti, ɔkɔɔ baabi a yɛfrɛ no hell. Na ɛtɔ mmere bi a ɛkɔm de no, sukɔm de no, ɔka kyerɛ ɔyɛ Lasarus sɛ, Lasarus, fa wo nsa teɛ bɔ nsuo fa bɛka me kɛtrɛma so, na baabi a mewɔ no me ho hiahia me. Ɛnnɛ da yi, ebia wotumi nom nsuo a wopɛ. Obi wɔ hɔ ɔnom na ɔka sɛ, mempɛ Voltic, mempɛ ɛyɛ cool, mepɛ wei, mempɛ wei. Nsuo no, ɔpɛ nea ɔno ɔnom. Na wo sikani no pɛ pipe koraa nya nanso ɔnhu. Wo deɛ deɛ galamsey a afrafra no asɛe no no ɔpɛ bi pɔ ata ne kɛtrɛma so wanya. Ɔdɔfoɔ, nnipa wɔ baabi kɔ nti twe wo kra no ho akyi. Bible sɛ, Ɛdeɛ bɛn na onipa de bɛma sɛ ɔde resesa ne kra? Na kyerɛ sɛ ɔkra no ɛso mpo. Ɛkyɛn Pisa no a odi akyire nti mo sɛe ɔkra. Obi nam ɛna ɛnam fried rice akyi ɛsɛe ɔkra. Nansɛ valentine chocolate ho ɛne flowers flowers ho nti koraa obi resɛe ɔkra. Ɛnɛ deɛ yɛbaa ha de maa wo sɛ ɛnyɛ deɛ atwa ahyia ɛnyɛ flowers sɛm ɛna ɛnyɛ pizza na ɛnyɛ chicken twe baabi a ɔkra no ɛkɔ. Ɛnnɛ sɛ wowɔ ha na womfaa Yesu Kristo sɛ w'Awurade ne wo kra nkwagyefoɔ a, Ɔno pɛ na Bible sɛ yɛde tumi nyinaa ama no sɛ ɔtumi gye nkwa. Ɛna meba bɛka kyerɛ sɛ tumi nni bansere mu, tumi nni maalambi mu, tumi nni kɔmfoɔ mu, tumi wɔ ɛdin Jesus. Hallelujah! Sɛ wowɔ ha na wobɛtu amirika na woahwehwɛ Jesus, Wode wo kra ma no sɛ, Awurade, 2025 yɛ sɛ aseɛ nkyɛɛ da nkyɛɛ mebre. Mehwɛ abrabɔ a merebɔ a, mea mmoa me. Mepɛ sɛ mede me kra hyɛ wo nsa. Awurade ka me ho dom me. Na nea aka nyinaa tutu m'anamoa. Na Jesus wɔ ha sɛ ɔbɛgye wo. Baabi biara a wokɔ yi, ebia na wɔ Facebook, ɛwɔ Asa TV a wohwɛ yɛn. Ɔdɔfoɔ a ɛyɛ nkwagyeɛ asɛm. Nti bɔ mmɔden sɛ wobɛhyɛ. Na mo nua nso so nya bi. Ɛmere a yɛduru no ɛyɛ mmerɛ ɛyɛ serious efisɛ ɛmere nni hɔ mfa mma onipa bio. Daabi da. Yɛkɔ da a yɛnyɛ nnipa nyinaa na ɛsɔre firi wɔn kɛtɛ so. Nansɛ me kɔɔ hospital na me duru hɔ nom kyɛ sɛ obi a ɔwɔ ahoɔden paa na ɔte ne moto so ne kaa bɔ no ɛno ara no no wansɔre bio. Nnipa no nim sɛ ɔwɔ ahoɔden. Ɔno kidney disease bi anhaa no. Wo tie diabetes ɛnhaa no biribi biara ɛkɔ onim sɛ oh sɛnea abrabɔ no rekɔ no me mɛtwa bɛyɛ fifty years plus but one day one day ohyiaa no akwanhyia wuo. Wokɔ hwɛ nnipa a ɛdeda konyam wɔnnya kɛtɛ so mpo ɛnna wɔdeda konyam ɛna ɛde nsuo ɛresisi wɔn so. Ɔdɔfoɔ nnipa wɔ brɛ bi kɔ ahokyerɛ brɛ wɔ hɔ nti bible sɛ kae wo bɔfoɔ. wɔ mmerante berem ansa na da bɔne no aduru. Da bɔne no yɛ mmerɛ a wontumi nyɛ hwee. Mmere bi yɛkɔɔ polyclinic kɔkaa Nyame asɛm kyerɛɛ obi. Na mehwɛ Rastani bi paa a ɔda ne kɛtɛ so. Me nua, Rasta no ɔwɔ ahoɔden, nanso Rasta mpagya ne nsa mpo, ɔntumi mpagya ne nsa na wafa Jesus. Yɛka nkwagyeɛ nsɛm no, yɛse Ras, bɛdi yɛakyi. Senior. ne sɛ ɔntumi nka ɔfo ani a ne suo nkutoo. Mmerɛ a na aduru no na ɛmu ayɛ den deɛ ama ɛnɛ deɛ yɛba ha sɛ wonim Jesus anaa? Ɛnkyɛ na yɛde yɛn asɛm aba awieɛ. Hallelujah! Ɛsɛ akenkan, yɛakenkan nsɛm no a ɛtwa toɔ. Oh, look. Amen.

chapter twelve verse fifteen to twenty. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ. Monhwɛ na monhwɛ mo ho yie. Monhwɛ na monhwɛ mo ho yie. Na ɛnyɛ onipa ade a wanya na aboro so no mu na nkwa wɔ. Ɔdɔfoɔ, na Yesu ɔwɔ hɔ nom na ɔka biribi a yɛfrɛ no parables. Na parables no yɛ ɔkwan a Yesu fa so de kyerɛkyerɛ. Ɛyɛ abɛbusɛm a na ɔka de kyerɛ ne ne nkurɔfoɔ. Na 15 no ɔkaa sɛ, Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Monhwɛ na monhwɛ mo ho yie pɛpɛɛ ho, na ɛnyɛ onipa adeɛ a wanya no aboro so no mu na nkwa wɔ. Ɛnyɛ sika dodoɔ a wanya boro so no na nkwa wɔ sɛ Nyame hyira wo deɛ ɛyɛ hallelujah ɔsɛ it shall be well with us in the land of the living but sɛ wanya biribi agu so ara na nhwɛ ase yie na ma dan nyinaa ni na wode wo kra kɔ akɔhyɛ mu sɛ ɛno na nkwa wɔ a ɔdɔfoɔ woayɛ mistake. I'm telling you woayɛ mistake ɛnti ne nɛ yɛɛba abɛbrɛ yɛɛbɛ abɛkyerɛ wo sɛ wokɔ wo nyuma so nyinaa no fa kɔkɔ fa nyame hyɛ birabi ɛnyɛ sɛ neɛ wopɛ no nko a kɔn so a wokɔ no nko a ɛna da bi a China wopɛ sɛ wokɔ no ɛho adwen nko a but wapɛ baabi de Jesus ɛso ahyɛ wo abrabɔ nim yɛnhwɛ yɛntoa yɛ akenkan sɛ na obu wɔn bɛ